Feliz djaluna y un bon siman bendiciona. Mi nomber ta Reginald, anto awe tambe lo mi trece informacionnan cu ta di hopi importante pa bo educacion y pa entretene bo. Ora bon, si bo no tin nada ta haci, tin bo mira mi video. Bo wòrdu eduká tambe referente i den e mundu di kripto. E programa akí ta Mundu di Kripto. I den forma akí lo mi trese awe otro informashon anto un di nan ta ku nos lo bai sigui papia over di e PulseX naturalmente i tambe nos lo Trese dilanti kon bo por agregá un otro nètwerk riba bo riba bo Meta Max ku ta hopi importante. Dikon e ta hopi importante? Pasobra hopi di e e nètwerknan akí bo por usa nan pa bo por kumpra òf sigui kumpra Pulse X. Ta p'esei nos ta bai hasi elo. Di e forma aki nos ta bai agregá Fenton, pero ya nos tin Matic, nos tin kaba, nos tin algun ku tin kaba riba e Metamax, ta nifiká ku nos ta bai agregá Fenton di un manera masha fásil mes i bo tambe por siña kon pa hasi elo. Tambe no lubidá di mira mi disclaimer, mi disclaimer ta hopi importante pasobra mi ta bisa klaramente, Aki den nan, mi no ta un konsehero finansiero. Ta nifiká ku tur loke ku mi bisa òf tur loke ku mi hasi, semper mi ta busk'e via di e videonan ku tin riba Youtube. Tambe mi ta bai riba Google, anto tambe mi tin algun téhnikonan ku ta hasi nan análisis esnan, ku nan gráfiko. Anto esaki. lo mi ta trece dilanti pa bo sta. Anyway, laga nos ban mesora riba e, e pagina di PostX. Aki tras tambo bo mira caba cu nos a bula un, un cifra cu ta di seisciento y sesenta miyon dollar. Ta nifica cu e cos aki e ta bayendo fenomenalmente bon, fenomenalmente bon. Y tambe mi tin cu agregar y bisa cu esaki ta un. E ta un oportunidat pa bo, i si bo mira bon, e ta para ki nan ocho shent i kuarenta i seis mion, shete shent i kuarenta mil, nuebe shent i kuarenta i sinku dòler. Ta eigenlik un sifra enormemente dikon? Pasó e persona aki, e hòmber aki den mi videonan anterior ku yama Richard Heart, di kual nan no ta paga mi pa mi hasi nada di esaki, Esaki mi ta hasié di mi propi boluntat, pasobra mi ke pa bo tambe partisipá. Mi ke tambe pa ora e, e, e kòin akí òf e kripto akí, ora ke yega na un balor, laga bisa di sinkuenta sèn òf, òf di dies sèn mes, bo tambe lo wòrdu benefisiá. Dikon? Pasobra den mi videonan anterior kaba mi a yega mustra ku un dòler bo por kumpra un dòler. Ta nifiká. Ku un dòler awe no, pasobra awe ya el a subi kaba. El a bira un dòler ku sinku sèngat. Esaki mi ta bai mustra, faltando aki nan boso nan por mira ku falta kuarenta i un dia mas. Anto e ta bisa klaramente ku dia dia binti un di febrüari tambe lo e bira un punto setenta i sinku biaha. Kiko esaki ta nifiká? Masha fásilmente ku ora ke yega aki riba nan e ta bai kostá bo mas tantu pa bo haña dies mil. Esei e ta nifiká. Pero awor aki, awe e ta kostá bo un dòler ku sinku sèn. Ke mende bo ta paga un dòler ku sinku sèn, anto bo ta haña dies mil. Un bege mi ta bai wak den mi kartera, pasobra dor ku e kartera aki ta otro riba e kompüter aki, ke mende mi ta bai mira, Si tin e posibilidat pa djis pa mi por cumpra djis musta bosan. Ora bon ta un dollar e ta. Anto si un dollar aki seis luna of aki un aña of aki dos aña mes. Di un dollar mi haci dies mil dollar. E cosa ki mester ta posibel. Anto Richard Hart ta un persona. ku aha a demostrá kaba ku su ku su proyekto ku yama Heks. Tambe e tambe el a hasi un otro proyekto ku yama Pulse Chain kaminda nos ta guardando, nos ta sperando pa e yega e momento despues di dia binti sinku di februari e nan pone un fecha ta ki dia e ta e lansamentu kompletamente. Nos ta bai den Pos X Info un momento pasobra esaki tambe ta hopi importante pa splika. Anto akinan e ta para klaramente i e ta bisa atrobe, si bo ta bai manda, manda no manda na e nètwèrknan aki ku ta Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Matic, Avalanche o Ethereum Classic. Kòrta bon! E ta importante, bo no por saka, bo no por manda e plaka aki via di un exchange. E no ta bai. Bo mester tin loke nan ta bisa aki nan, bo mester tin un di e netwerknan ei. Ami ta traha hopi ku Metamask, dikon? So Metamask ta un, un desentralisá, ta un kartera desentralisá. bo ta masha fásil mes pa bo tra kuné. Hopi fásil. Pero esaki despues nos a bai mas den detaye. Awor aki mi bai hasi e promé kos ku mi ke hasi, mi ta bai drenta den mi MetaMask, pasobra mi ke bai hasi e netwerk. Promé kos nos ta

Esaki ta mi Ethereum. Ato, asne ki mi por sigui bai abou. Mi, mi tin post chain ku un testnet, mi tin DAI, mi tin Harmony, mi tin KuCoin chain, mi tin Matic, anto ku mi tin e smart chain ku normalmente esaki mi ta usando. Pero un beki mi ta disdrenta ki dena, anto mi ta bai hasi un Aki den mi tin dos dollar, imagin'é mi tin dos dollar ki mi ta bai hasi? Mi ta kaua bai kumpr'é lei. Pasobra mi ke mi ke mustra boso kon fásil e kos aki ta. Kiko mi ta hasi? Mi ta kopia esaki, mi ta hinka nètwèrk aki den, òf mi tin ka e Eigenlijk e conecta cu e wallet, despues mi ta klik riba next, anto e ta puntra mi ta cua mi ta bay usa, mi ta usando eigenlijk e smart chain, cos es riba smart chain e ta, anto lo mi bisa cu mi ta bay manda nan e nan. Ki mi ta bay hasi? Mi ta bay den mi

Dispensa, paso un dollar, eh, mi tin ku paga mas ku un dollar, mi tin ku paga un dollar eh, ku ku 05, sa ki mi ke? Hey, sa mi ins, insufficient funds. Uh, no, paso ta, ta USDC mi mese tuma, sorry. Mi ke pone un dollar punto Sero sinku. Hmm. Roma sero sinku. Ja. Ons te klik riba volgende. Anto et salimi un je shete. De manera ki tambe bo por mira ku uh, nos tomado un rato pasobra je jis ma hasiel e jis pa bo mira kon fácil e ta. E ta hopi fásil. Den mi video anterior tambe mi a mustra kon bo por instalá un MetaMask. Bo por instalá bo MetaMask masha fásil mes. I ya, i ya kaba ki nan nos por mira ku e la drenta e transakshon. Nos ta klik riba dje. Nos ta bai wak View on the Block. Anto akinan nos por mira ku e la sali uno sero sinku. Ya. Anto el a kosta mi ocho sènt. Kiko ta pasando ku nos no por mira e e transakshon ainda? E transakshon si a bai, mi ke mei nos no por mira e kòinnan ainda. Dikon? Pasobra ku awor kita solamente nos por mira Ethereum. Ethereum anto ku tur loke a wòrdu usá riba Ethereum. Awor aki loke mi ke bai hasi ta mi ke mustra bo. Nos ta bai riba e parti kaminda bo por add e netwerk. Bai share e screen. A dor di e forma aki tambe lo bo tambe lo por bai hasi mesun kos. Ki nos tin ku hasi? Nos tin ku drenta den nos MetaMask. Tin dos manera pa hasiele. Mi ta bai trata di mustra tur dos lo mas rapido posible pasobra asina aki e no ta bai tuma hopi tempu. Akinan, so bai akinan, momento. Nos ta klik pa Add Netwerk, pasobra nos ke bai agregá Fenton. Ora ku bo yega akinan, loke bo tin ku hasi ta bo mester copy-paste tur loke ta pará aki riba nan, Esaki ta e manera manualmente. Bo ta buska promé na unda bo por haña e informashonnan. E informashon, tur e informashon bo ta haña masha fásil mes. Si mi bai bèk riba Google, mi a wak keda ta para Venter Network Metamax. Mene mi ta klik gewoon den buska. E ta sali aki nan. Ki mi ta hasi? Ta gewoon copy. Anto mi ta paste. Mi ta paste aki nan den MetaMask. So mi ta bai back. Copy. E manera mas facil y mas miho pa bo haci'e ta ora bo ta haci'e cu copy paste. Dicon? Pasobra bo no por haci'e malo. Comprende? Esaki bo mester sòru pa bo. pa bo hasi el e. Bo copy paste ta mucho mas mihó. Back de mi MetaMask. Ponele, e ta pidi mi eh, chain ta 250, nos te click. Escribe den 250. E ta bisa mi pa e simbol. Puta FMT

I that's it. Ki nos ta klik? Nos ta klik riba dje um, opslaan i e ventum ta agregá. E otro manera ku por hasiele tabata bo ta bai na DX DX app. Anto akinan nos lo bai na su nos lo bai na su kamita para DX launch. Nos lo bai na su dashboard. Anto automáticamente e ta busca conexión cubo. Anteori abo ta sigui dal bai con e numa, conecta con e. Anto lobo e meta puntra abo si bo ke switch netwerk of no. Anto e momento ei e ta wordo um, si e no tei, e ta wordo agrega. Esaki ta un parti di e, e programa ki wama DX app cu ta hopi hopi facil. Cu ora bo bo wak bon si bo ta gina. Ora cu bo caba cu tur cosnan cu bo caba loke bo tin cu haci bo mester sor bo cu log out. Pasobra log out ta hopi importante den tur e cosnan aki. Nunca no laga e mende e cosnan aki keda. Sin log out for real mate max paso bo no por sa tin hopi hackers anyway si bo a gusta mi video torna bo subscribe bo like laga bo comentario y tambe share share ta hopi importante paso de forma ki otro hende tambe lo haña sa tocante di crypto anyway mi ta desea bo san manera tur bia un feliz dia bendicionado ayo.